Ja, schéine gudde Moien. Wëllkomm op dëser Pressekonferenz a mengem Numm an am Numm vum Claude Fellens, dem Médiateur de la Consommation. Et gehéiert jo zu deene flotte Saachen an der Politik, datt een heiansdo als Politiker kann duerno als Minister de Bilan maachen vun engem Gesetz, wat ee selwer als Rapporteur presentéiert huet an der Chamber an och mat gestëmmt huet. Mir hunn d'Gesetz iwwert de Médiateur de la consommation am am Januar 2016 an der Chamber adoptéiert zu enger grousser Majoritéit. An deemools hu mer en fait zwee Constaten, zwee Constaten gemaach zu dësem, zu dësem Punkt. Deen éischten, dat war u sech, dass d'Médiatioun, also d'Schlichtung zu Lëtzebuerg am Fong nach net immens verbreet war, dass se nach net ganz vill applizéiert gouf. An deen zweeten Punkt, dat war u sech, fir ze gesinn, dass een nach net esou richteg wousst, wat dat ass. Wat ass Mediatioun, Conciliatioun, Arbitrage? Dat sinn u sech Techniken, Alternativen zu engem Geriichts-, Prozess, déi et schonn eng länger Zäit bei eis gëtt, mee déi awer nach net esou richteg am Public ukomm sinn. An dofir ass et haut, meng ech, eng ganz gutt an eng flott Occasioun, fir hei de Punkt ze maachen, fir de Bilan ze maachen vun deem Gesetz vum Médiateur de la consommation. An ech sinn och immens frou, dass dat e positive Bilan ass. Et gesäit een, dass d'Mediatioun, d'Conciliatioun, eppes ass, wat ukënnt, wat ëmmer méi vun de Leit gebraucht gëtt. Dat weisen d'Chifferen, op déi ech elo an engem Moment och nach wäert zeréckkommen. De Médiateur de la consommation ass zanter November 2016 aktiv. Et ass déi zentral Ulafstell fir d'Mediatioun zwëschent de Betriber an de Verbraucher, wann e Sträitfall besteet tëschent hinnen. D'Aféierung vun dëser Ulafstell ass vun zentraler Wichtegkeet fir de Konsument. Dir wësst, dass d'Verhältnis zwëschent dem Konsument an dem Professionellen eent ass, wat u sech inhärent ongläich ass. De Verbraucher ass am Fong ëmmer de Schwaachen, déi schwaach Partei par rapport zum Professionellen. An dofir ass et esou wichteg, dass de Verbraucher, de Konsument hei eng Alternativ huet zum Wee op d'Geriicht iwwer des Ulafstell, dass se kann eng Plaz fannen, wou en op Aenhéicht rëm ka mat dem, mam Professionellen diskutéieren, oft a Streitegkeeten, wou den Enjeu net grouss genuch ass fir viru Geriicht ze zéien, wou mer alleguerte wëssen, dass eng Geriichtsaffär deier ass. Voilà, deier ass, komplex ass, oft extrem laang brauch. An dofir ass de Médiateur de la consommation do, fir an esou Fäll z'intervenéieren. Wéi gesot, de Service national du Médiateur de la consommation ass e wichtegen Acteur an eiser Gesellschaft, fir d'Konsumenten, awer och fir d'Betriber, an dat ass eppes, wat oft net bekannt ass, och d'Betriber kënnen Appell maachen un de Médiateur de la consommation, fir wa se Streitegkeeten hunn mat verschiddene vun hire Clienten. Wéi gesot, nieft dem klassesche Wee op d'Geriicht erméiglecht dësen Service, en Accord à l'amiable ze fannen, andeems eng Drëtt Neutral Persoun, als Mediateur, als Schlichter intervenéiert fir de Sträitfall ze léisen. An ech géif gären hei op véier Punkten agoen, déi bei dësem Mediatiounsservice wichteg sinn an déi een en fait sollt och gutt notéieren. Et ass éischtens virun allem mol e fräiwëllegen Service. An dat ass en zentrale Punkt bei der Mediatioun, Et ka kee gezwonge ginn, matzemaachen. Et kann een à tout moment esou eng Mediatioun ofbriechen. An och wann en Accord duerno do ass, da kënnen, sinn d'Parteien u sech fräi, fir deen unzehuelen oder net. Et ass also op all Stade vun dëser Prozedur eng fräiwëlleg Prozedur an eng fräiwëllege Choix vun de Leit fir dat heite matzemaachen. An et kann een och zu all Moment decidéieren dat ofzebriechen an trotzdeem nach op d'Geriicht ze goen. Deen zweete wichtege Punkt ass, dass d'Mediatioun gratis ass. De Mediateur gëtt weder vun de vum Konsument nach vum Betrib bezuelt. Et ass also e staatlechen Zerwiss, dee gratis ass fir d'Leit, déi en sollicitéieren. Et gëtt och kee Mindestbetrag fir d'Dossieren, déi de Mediateur kann unhuelen. Mir gesinn, dass zu Lëtzebuerg fir 2019 déi betraffe Litigë bei engem Wäert tëschent 15 a 480.000 Euro loungen, mat enger Moyenne vu 15.500 Euro pro Dossier. En drëtte wichtege Punkt ass, dass de Médiateur de la consommation just intervenéiert, wann e Vertrag virläit. Dat heescht, et muss eng kontraktuell Grondlag gi fir de Service oder de Kaf vun de Produiten zwëschent dem Konsument an dem Betrib. Dat heescht och, dass d'Diskussiounen, déi stattfanne virum Vertrag, virum Ofschloss vum Vertrag oder awer Responsabilitéit ausserhalb vum Vertrag, déi sougenannte Responsabilité délictuelle, u sech ausgeschloss ass aus der Missioun vum Mediateur. An e véierte Punkt, deen een, deen haut och ëmmer méi wichteg ass, dat ass, dass de Mediateur och bei Online-Servicen oder Produite kann intervenéieren. Och hei ass et esou, dass de Mediateur an deene Fäll kompetent ass. Wéi gesot, d'Médiatioun soll d'Geriichtsaffär verhënneren. A wéi de Claude Fellens eis elo wäert geschwënn erklären, ass et ganz oft eng Saach vun der Kommunikatioun an och vun der Psychologie. Mir kennen alleguerte Beispiller, wou mer eppes kaf hunn, wou mer e Service kaf hunn, wou mer amgaange sinn, mat engem Professionelle, mat engem Betrib ze schaffen a wou mer bemol frustréiert sinn, well mer keng Äntwert kréien, well et net schnell genuch geet, well den Service net esou ass, wéi mer eis et virgestallt hunn. An da gëtt ee rosen an dann huet een oft Kuerzschlossreaktiounen. An et ass eebe just an deene Fäll, wou et wichteg ass, datt een e Schrëtt zeréckhëlt, datt ee sech seet, okay, elo ginn ech net op d'Geriicht, elo ginn ech net, elo schreiwen ech keng frech Bréiwer, mä ech gi bei e Mediateur, ech gi bei eng neutral Persoun, déi ka schlichten, déi justement deen de common ground erëm hierstellt, deen ee brauch fir och d'Relatioun ze preservéieren, well dat ass en extrem wichtege Punkt, insbesonnesch an engem klenge Land, wou jiddweree jiddweree kennt, wou och de bouche à oreille immens wichteg ass, datt een d'Relatioun tëschent de Parteien duerch esou Prozedure ka preservéieren, wat natierlech an engem Geriichts, an enger Geriichtsaffär ganz schwéier just nach méiglech ass. De Bilan fir 2019 vum Médiateur de la consommation ass positiv, souwuel wat d'Zuelen ugeet, wéi och d'Resultater vun de Mediatiounen. De Médiateur gouf d'Jod 460 Mol ugeruff, mat Ufroe befaasst. Dorënner waren 129 Mediatiounen, déi en direkt behandelt huet, 206 Demanden huet e weiderginn un aner Mediateuren, un aner Servicer. An an anere Fäll huet e sech missen inkompetent deklaréieren. Déi meescht Litigen, bal 40 Prozent, louchen am Beräich vum Bausecteur. Mir wëssen, dass dat e Secteur ass, dee vill Potenzial Bitt fir Mediatioun. De Betrib geet hei op eng Laangzäitrelatioun mat mam Client an, an allebéid hu se en Intérêt am Gudde mateneen ze bleiwen. Fir de Client ass et hei ganz oft de Projet extrem wichteg. Et ass oft e Projet vun sengem Liewen. Eng Wunneng bauen, renovéieren ass fir de Client natierlech eng wichteg Saach, och oft eng emotional Saach. An de Betrib op där anerer Säit ass an engem Sträitfall ganz oft an enger Situatioun, wou en seng Kompetenz, wou en säi Fachwëssen a Fro gestallt gesäit an déi wëll dat och net esou am Raum stoe loossen. An de Claude Fellens wäert ech och hei insbesonnesch an deem Beräich, dee jo och, mengen ech, fir d'Leit dobausse besonnesch interessant ass, eng Partie Beispiller ginn. D'Resultater, déi de Mediateur erreecht huet, sinn och positiv. Bei bal 95 Prozent vun de Mediatiounen, déi ugefaange goufen an op déi béid Parteien sech agelooss hunn, gouf och en Accord fonnt, deen béid Parteien arrangéiert huet an deen deemno akzeptéiert gouf. Ee Message, deen ech gären hei géif ginn, a wann et just eppes ass, wat soll zeréckbehale ginn, dann ass et, da soll et dat sinn, Ech géif gären en Appell maachen un d'Leit dobaussen, un d'Konsumenten, awer och un d'Betriber, fir dëse Service ze benotzen. Et ass en Service, deen elo seng Preuve gemaach huet, dee gutt fonctionnéiert. an deen de grousse Mérite huet, dass en d'Kommunikatioun erëm hierstellt zwëschent Leit, déi e Sträit hunn, deen Sträit léist an deen insbesonnesch och Relatioune reparéiert, an dat ass besonnesch wichteg. Ech ginn elo gären d'Wuert weider un de Médiateur de la consommation, un de Claude Fellens, fir Iech am Detail de Bilan vun 2019 ze presentéieren an och op e puer Fäll anzegoen. Merci, Här Minister, fir d'Presentatioun vun onsem Bilan, vum Bilan vun 2019. An et sinn en effet ganz encourageant Zuelen, souwuel wat de Volume ugeet vun den Demanden, déi un ons erugetruede gi sinn, do sinn effektiv 72 Prozent méi Demanden, wéi dat 2018 de Fall war. An och hu mer et fäerdegbruecht, fir déi Mediatioun, déi mer effektiv konnte maachen, datt do mer e relativ héije, mat 95 Prozent vun de Fäll, wou d'Parteien e fir si allen zwee gudden Accord fonnt hunn. Dir hutt eng ganz Rei vun Zuele presentéiert. Ech wollt méi spezifesch vläicht nach op eng Zuel agoen, déi, e ganz, ganz lëtzebuergesche Kontext eigentlech ass, an zwar ass dat déi vu 60 Prozent vun onsen Dossiere sinn transfrontaliers Dossieren, dat heescht, wou eng vun de Parteie mindestens am Ausland wunnt, firwat eng vun de Parteien, mir hunn och oft Mediatioun, wou effektiv méi Parteien, wann dann de Bau, Dir hutt en ugeschwat, wou dann d'Corps de métieren dra sinn, wou net onbedéngt all Mënsch aus deem nämmlechte Land kënnt. An dat weist och einfach, datt dee spezifesche lëtzebuergesche Kontext déi Sträitfäll esou interessant maachen eigentlech fir d'Mediatioun, well deen interkulturelle Volet och esou wichteg ass an esou néideg ass, ebe fir an de Mediatiounen driwwer ze schwätzen. Et ass effektiv ganz selten, datt bei ons déi Leit, déi ronderëm den Dësch sëtzen, datt déi déi nämmlecht Nationalitéit hunn. Et ass éischter de Contraire. Wann ech do ee Beispill, wat mer afält, dat war eng Madamm, déi hat e Mantel kaf an engem Betrib, deen däitsch Proprietären huet, an de Gérant war och däitsch. An et war also relativ grouss Geschäft an den Direkter vum Geschäft, dee wollt effektiv selwer dohinner kommen, fir mat hinnen ze schwätzen. An wou d'Munitioun dunn ugefaangen huet, hu mer ons e bësse virgestallt, wie vu wou kënnt. An et huet sech erausgestallt, d'Madamm, hire Mann wollt och onbedéngt matkommen. D'Madamm war aus Russland, den Här war aus Südafrika. Dat heescht, et souze véier Leit ronderëm den Dësch a mir hate véier verschidden Nationalitéiten. An do muss een natierlech da ganz gutt oppassen, datt do keng Malentendue schonn nëmme eleng entstinn, well verschidde verschidden Habitude sinn, verschidde Méiglechkeeten oder verschidden Habitude fir mateneen ze kommunizéieren. Do gëtt et ee ganz klassescht Beispill, wat déi interkulturell Problemer do oder Erausfuerderungen ugeet. Dat huet eng Mediatrice vu Stroossbuerg mer eng Kéier erzielt. Si maache ganz vill Mediatioun tëschent däitschen a franséische Betriber. En däitsche Betrib, wann um 8 Auer Rendez-vous ass, dee kënnt aus Respekt vum Mediateur um véirel fir 8. De franséische Betrib, dat ass e bëssen e Cliché, mee anscheinend stëmmt et wierklech, de franséische Betrib, dee kënnt aus Respekt vum Mediateur, fir deen net ënner Drock ze sëtzen, kënnt dee véirel op 8. A wann een dat net kloer uschwätzt, dann huet een do schonn eng Crispatiounen am Raum, déi eigentlech vu jiddwereen, de Bond d'Foire an am Kader vu senger Kultur dat wollt maache fir dem Mediateur Respekt ze erweisen an och der anerer Partei an dann deen ee waart eng hallef Stonn a fänkt un nervös ze ginn an dat si sou Saache wou déi perséinlech Rencontre vun de Parteien immens wichteg ass, well een doriwwer ka schwätze fir déi Saachen do aus der Welt ze schafen. En anert Beispill ass eng Privatschoul, wou et ëm Fraie gaangen ass. Do war de Représentant oder d'Representatrice vun der Privatschoul, dat war eng Englännerin, de Papp e Spuenier. Da sëtzen dräi Leit ronderëm den Dësch hei zu Lëtzebuerg, wat jo formidabel ass, datt mer esou eng multikulturell Gesellschaft hunn. An ech mengen, dat ass och onse Räichtum vu Lëtzebuerg. An da geet et natierlech den héijen europäeschen Norden mam déiwen europäesche Süden. Do sinn, an jo, muss ee mol driwwer schwätzen, wéi ee esou mateneen ëmgeet. Ass et héiflech? An an enger Kultur ass et héiflech, een ze ënnerbriechen, well dat weist, datt ee Respekt huet a sech interesséiert fir dat, wat e seet. A méi nërdleche Kulturen ass dat net onbedéngt ubruecht fir z'ënnerbriechen, mee et ass éischter respektvoll fir nozelauschteren. Wann Der dann e klassesche Fall hutt vun engem, deen éischter aus dem Norde kënnt, mat engem, deen aus dem Süde kënnt, da mécht jiddwereen dat, wat e gewinnt ass, fir respektvoll ze sinn, an et ass absolutt de Contraire. An dat muss een da ganz offensiv uschwätzen an da kann een dat novollzéien an da kann een dann och sech berouegen an net irrespektvoll behandelt fillen. Et ginn awer och Zuelen, déi effektiv elo sech iwwert déi lescht dräi Joer entwéckelt hunn, wou mer awer constatéieren, datt et nach Loft no uewe gëtt. Dir hutt et schonn ugeschwat, Här Minister, dat ass deelweis den Taux de participation, dat heescht, ob déi Partei, déi ons net saiséiert huet, ob déi bereet ass, bei der Mediatioun matzemaachen, deen ass op 60 Prozent. Dat heescht, do hu mer nach Loft no uewen. An do sinn, soen ech och Merci, Här Minister, fir den Appell, deen Der gemat huet, virun allem och un d'Entreprisen, fir déi Chance z'ergräifen, fir da sech erëm eng Kéier mat hirem Client oder vläicht och déi éischte Kéier mat hirem Client un en Dësch ze sëtzen, fir iwwer déi Erausfuerderungen, déi se an hirer Relatioun begéint hunn, fir déi ze beschwätzen. An dat bréngt och mat sech, datt déi zweet, jo, Zuel vun der Loft no uewen ass, datt effektiv den Taux vun der Qualitéit vun den Demandeuren, déi am Moment bei 97 Prozent leien, wat d'Consommateuren ugeet. Mir héiere ganz oft vum Feedback, dee mer kréien, firwat datt d'Leit net wëlle matmaachen oder respektiv firwat datt d'Chefs d'entreprise net wëlle matmaachen, datt se oft soen, Ma ech hu schonn alles probéiert, et ass immens schwiereg mat deem do Client an ech gleewen net drun, datt mer an engem Dialog eng Léisung fannen. Ech si ganz optimistesch, datt een, wann een de bonne foi ass op deenen zwou Säiten, an dat ass ganz oft de Fall, datt ee, wann ee sech erëm un en Dësch sëtzt mat engem Neutralen, datt een effektiv ganz gutt Léisunge ka fannen. Den Taux de réussite vu 95 Prozent, mengen ech, kann eng Indicatioun an déi Richtung sinn. An et ass effektiv guer net selten, datt. Leit, wou d'Relatioun wierklech schwiereg ginn ass, net méi fäeg sinn, wa se sech déi éischt Kéier erëm begéinen bei ons, sech iwwerhaapt d'Hand ze gi fir Moien ze soen, an datt dann an Zäit vun zwou Stonnen, wou ee sech ausgetauscht huet, dann ganz oft ginn d'Visitekaarten ausgetosch an da gëtt gesot, déi nächst Kéier wann e Problem ass, Ruff mech direkt als Chef d'entreprise un, dann kënnen mer kucken do schnell eng Léisung ze fannen. Soudatt dat eigentlech beweist, datt déi Konstellatioun vu Parteien, déi schlecht kënne kommuniquéieren, datt déi mat der Ënnerstëtzung vun engem neutralen Drëtten effektiv erëm kënnen an e konstruktiven Dialog ginn, goen an dann och gutt Léisunge fir déi zwee fannen. Mir haten eng ganz, eng weider ganz spannend Experienz dëst Joer 2019, an zwar hate mer d'Méiglechkeet am Kader vun enger Mediatioun e Recours collectif, eng Sammelklo ze behandelen. An zwar waren do 100, eng ronn 100 Proprietäre vu Residenzen, déi vun engem Entrepreneur gebaut gi sinn, déi ons saiséiert haten, fir iwwert de Problem, deen da, deen oft oftrëtt an engem, bei Gebailechkeeten, déi an engem gewëssenen Zäitraum gebaut gi sinn, nämlech datt d'Fassade mat der Zäit gréng gi sinn. An dat war eng ganz grouss Erausfuerderung fir ons, fir dat ze organiséieren. Dat huet och bis aacht Méint gedauert, fir sech ze organiséieren op der Säit vun de Konsumenten, fir d'Mandat ze definéieren, fir ze organiséieren, wéi mer de Wëssenstransfert aus der Mediatioun un all gudden Proprietären organiséieren, well et jo net méiglech ass, zu 100 Leit ze négociéieren mam Entrepreneur. An do hat ech mer och Hëllef geholl vun, oder Ënnerstëtzung geholl vun enger Mediatrice vu Berlin, déi ganz vill Erfahrung huet mat ganz grousse Mediatiounen, dat ass d'Beate Voskamp gewiescht vun der Mediator GmbH, déi zum Beispill d'Nofolgeprojekt vu Stuttgart 21 mediéiert hunn, wou et ëm bal 7 Millioune Leit geet. Dat heescht, déi Organisatioun, wéi een dat alles ka maachen, fir datt et gutt leeft, datt d'Leit och kënnen novollzéien, wéi d'Evolutioun an der Mediatioun ass, dat war do ganz wichteg. A mir sinn dunn dee Moment, wou E Projet vun engem Accord, deen natierlech huet misse vun all eenzel Konsument validéiert ginn, si mir zwee och eng Kéier dunn an eng Assemblée gaange fir ze erklären, wat Mediatioun ass, wéi mer schaffen, fir Froen opzehuelen, fir eventuell Ängschten a Suerge kënnen ze begéinen. An dat war eng ganz, ganz flott Experienz an eigentlech war et och e Prozess, dee relativ zügeg vu Statte gaangen ass. Mir haten an Zäit Vu ronn 4 Méint, vun der éischter Mediatiounssëtzung bis den Accord dunn ënnerschriwwe ginn ass, mat 3 relativ laangen, bis zu 3 Stonne Mediatiounssëtzungen, dat heescht am Endeffekt awer no 9 Stonnen Diskussioun an no engem relativ eeschten Véier-A-Gespréich vum Entrepreneur mam President vun der Asbl, déi se du gegrënnt haten, hat mer dunn awer glécklecherweis eng gutt Solutioun fonnt, wou ech mengen, wat de Feedback war, datt all Mënsch do ganz zefridde war, souwuel déi verschidde Konsumenten wéi och den Entrepreneur, dee sech eeben, wéi Der gesot hutt, e laangwierege Gesiichtsprozess erspuert huet an eventuell och de Verloscht vu senger Reputatioun. Dir hutt et gesot, ganz vill, an och dat Beispill vun der Sammelklo weist et, ass Mediatiounen am Bausecteur. An dat ass e Secteur, dee sech ganz gutt fir d'Mediatioun prêtéiert a wou d'Leit och bereet sinn, immens vill Zäit an Energie ze investéieren, well et op där enger Säit effektiv ëm e Liewensprojet geet, ëm en Dram geet, deen ee sech wëll bauen. An do gëtt eng Laangzäitrelatioun opgebaut beim Choix vum Entrepreneur, beim Choix vun deem, mat deem d'Haus wëll bauen, gëtt eng immens Confiance an déi gesat. An dann am Ufank geet dat dann natierlech ëmmer ganz gutt. A wann dann déi éischt Krispatiounen op. Dauchen dann, wéi Der gesot hutt, spéitstens nom ageschriwwene Bréif, mengen ech, ass et hëllefräich, sech bei en Drëtten ze wenden, fir ze kucken, datt een d'Kommunikatioun erëm op e perséinlechen Niveau bréngt an net onbedéngt reng schrëftlech dat mécht. An dat bréngt och mat sech, datt. datt déi Fäll och ganz emotional einfach sinn, awer net nëmmen op Säit vun de Konsumenten, mee och op Säit vun den Entrepreneuren, well et einfach och hire Kärkompetenz, hiert Sinn eigentlech a Fro gestallt gëtt, an esou datt ech do ganz gutt prätéiert, fir sech do perséinlech erëm eng Konnt un den Dësch ze sëtzen. Déi Kommunikatioun iwwer E-Mail, déi, jo, wéi soll ech elo soen, ab engem gewëssenen emotionalen Stadium just nach bedéngt hëllefräich ass. A fir ofzeschléissen, ass dee Phänomen, datt d'Leit bereet sinn, fir vill Zäit ze investéieren, fir e Problem, deen se awer belaascht an deen se mat am Alldag mat ronderëm schleefen, datt se déi vill Zäit bereet sinn ze investéieren, fir déi Léisungen ze fannen. Dat huet sech bei mir och ausserhalb vum Bausecteur ganz gutt gewisen. An do war eng Mediatioun, wou et ëm eng Lëtzebuerger Firma geet oder gaangen ass, déi Solaranlage fir. elektresch ze produzéieren, online verkeeft an dann de Service ebe bitt, datt a ganz Europa se mat Partneren zesummeschafft, déi déi dann installéieren. An ech hunn, nodeem ech saiséiert gi si vun de Konsumenten, war ech schonn eng Kéier bei de Chef d'entreprise an d'Firma, fir eng Kéier déi Saach ze diskutéieren. An en huet gesot, Jo, ganz gären, ech wär ganz frou fir mech kënne mat hinnen un en Dësch ze sëtzen. An du souz mer do an dunn huet den, d'Famill war, D'Koppel war zesumme komm an dunn huet d'Madame ugefaangen, wéi wonnerschéin ons Stad eigentlech wär. An et huet sech am Endeffekt erausgestallt, datt se d'Médiatioun als Occasioun geholl hunn, fir e Kuerztrip op Lëtzebuerg ze maachen a se eigentlech an der Normandie gewunnt hunn. Dat heescht, fir dat doten aus der Welt ze schafen, waren si bereet, dee ganzen Deplacement op sech ze huelen, fir sech kënne mat engem un den Dësch setzen, dat weist einfach, datt d'Mediatioun an d'Leit un en Dësch invitéiere fir gutt Solutiounen ze fannen, wierklech en nëtzlechen Tool ass an datt ee wahrscheinlech ënnerschätzt, wat d'Leit bereet sinn op sech ze huelen, fir endlech dee Bagage, deen awer immens belaaschtend ass, kënnen iergendwou bei ons ze hannerloossen. Merci villmools. Merci villmools, Claude Fellens. Just vläicht nach, fir ofzeschléissen, Ech géif nach eng Kéier gären den Appell maachen un all d'Betriber, mee awer och un all d'Konsumenten dobaussen, fir am Fall vun engem Sträit op de Wee vun der Mediatioun matzegoen, respektiv selwer dës Initiativ ze huelen. De Betrib huet nëmmen ze wannen, An de Konsument och, well, nach eng Kéier, et ass eng Prozedur, déi éischtens vertraulech ass, contrairement zu engem Gerichtsverfahren, déi jo natierlech ëffentlech sinn. De Geschäftsmann oder d'Geschäftsfra verléiert kee Client, d'Reputatioun gëtt gerett an d'Relatioun och. Zweetens berout et op Fräiwëllegkeet, kann een à tout moment, Ophale mat där Prozedur, wa se engem, wa se engem net passt. Se ass gratis an et kritt een e séiert Resultat. De, d'Moyenne vun de, vun de Mediatiounen waren 2019 41 Deeg. Dat heescht, no 41 Deeg war dat an der Reegel ofgeschloss. Alleguerten déi Leit, déi bësse wëssen, wéi et bei de Geriichter geet, wëssen, dass dat e gutt Stéck méi laang dauert. Et sinn och am Rapport vum Mediateur eng Rei Recommandatiounen. Et soll een och léieren aus deenen dräi vergaangene Joer, vun deenen Experienzen, déi gemaach goufen. An et kann een och elo do nobesseren an deem Gesetz. An ech géif gäre soen, datt ech déi Recommandatiounen, déi de Claude Fellens a sengem Rapport mécht, och wäert ganz seriös préiwen an och am Fong positiv gestëmmt sinn, datt mer déi iwwert e Gesetzesprojet géifen dann unhuelen. Do geet et engersäits ëm d'Homologatioun vun de Medias-, vun engem Mediatiounsaccord, dat heescht, dass een u sech dat geriichtlech homologéiere léisst, fir dass et och e bindend, e bindenden Accord gëtt, deen och dann exécutabel ass. An zweetens, eppes wat och extrem wichteg ass, dat ass, dass Och d'Betriber, déi als Konsumenten ënnerwee sinn, dat heescht wann iergendeen Industriebetrib eng Kaffismaschinn keeft oder eng Fotokopiesmaschinn, wou och den Industriebetrib net Expert ass an där Matière, dass och déi kënnen Appell maachen un d'Mediatioun vun der, vum Consommateur an deenen, an deene Fäll. Ofschléissend wollt ech dem Claude Fellens awer och nach Merci soen. Merci soe fir seng Aarbecht als Mediateur, mee awer och fir seng Ënnerstëtzung am Kader vun der Kris vum Covid 19. Hie war ganz aktiv bei eiser Hotline, wou mer um Wirtschaftsministère zwëschen dem 16 Mäerz an dem 29 Mee zu all Moment eng Partie Mataarbechter haten, fir och op deene wirtschaftlechen Dossieren ze beroden a Ried an Äntwert ze stoen, fir d'Leit ze beroden en rapport mam Stabiliséierungspak. Paak an eben op déi vill Ängscht an Besuergnisser ze äntwerten, déi Entrepreneuren, déi Betriber an där ganz schwiereger Zäit manifestéiert hunn. An an där Situatioun war de Claude Fellens zu Uert fir deene, fir eise Mataarbechter ze hëllefen, wann alt mol bësse méi heikel Situatiounen waren. Och dat ware Situatiounen, wou d'Leit gestresst waren, wou d'Leit Angscht haten a wou de Mediateur wierklech zu Paass komm ass, fir och hei an deene Situatiounen ze hëllefen. Dat heescht dofir och do e ganz, ganz grousse, ganz grousse Merci. Voilà, Iech soen ech Merci fir Ären Interessi. Wann nach Froe sinn, si mer natierlech gären, sti mer gären zu Ärer Verfügung.
Ehre Gewalt, rtl Radio. Här Fellens, ech hätt an u sech dräi Froen un Iech. Déi éischt wär déi, D'Evolutioun vum Onlinehandel, gesitt Der do schonn an deene leschten een, zwee Joer villäicht d'Courbe massiv no uewe goen? Wéi ass et zweetens mat Äre Service? Ass net esou bekannt dobaussen an der Populatioun. Wéi ass et mat Personal? Wéi vill hutt Der däers? Beräich et eres nach? An drëttens wär d'Fro déi, Dir hutt se zwar schonn e bëssen ugeschnidden, dass Der Relatioune, gutt Relatioune mam Ausland hutt, a wéi wäit gëtt et do eng europäesch Zesummenaarbecht tëscht deene Mediateuren, déi sech da géigesäiteg bäistinn, hëllefen a Rot kënne ginn?
Villmools Merci fir Är Froen. Wat den europäesche Volet ugeet, do ass effektiv, huet d'Kommissioun, déi Europäesch Kommissioun huet 2017 eng Kéier alleguerten déi Entitéiten op Bréissel invitéiert, fir do en Austausch ze maachen. Do ware mer nach alleguerte relativ nei an onsem Fonctionnement, esou datt et do ganz flott war fir seng Ombologen, Ombologen pardon, kennen ze léieren an do hunn och ganz entretemps enk Relatiounen sech opgebaut. Wéi der wësst si mir hei zu Lëtzebuerg de Service deen ëmmer dann zoustänneg ass wann keng spezialiséiert Stell zoustänneg ass wou mir et dann weider ginn an op deen Wee fir den de System esou ze organiséieren sinn zum Beispill déi Belsch d'Éisträicher an déi Däitsch och gaangen a mat mengen Homologen aus deenen dräi Länner hu mer e ganz enke Kontakt, deen, mir gesinn ons zwee Mol am Joer fir ons auszetauschen, fir ze kucken, wéi mer ons kënne verbesseren, fir viruneen ze léieren. Virun allem, mir hunn net alleguerten deen nämmlechte Choix getraff. Ech hunn effektiv de Choix getraff fir op d'Médiatioun ze sëtzen. An am Ausland ass et am Moment nach méi op Conciliatioun, dat heescht wou déi Stell eng Solutioun proposéiert, et juristesch analyséiert den Dossier an dann eng Solutioun proposéiert an d'Parteie sinn da fräi fir dat entweder unzehuelen oder net unzehuelen. An aus deene Gespréicher erginn sech ganz, ganz vill flott Ideeën. Et kritt een de Spigel enker einfach virgehalen op déi Décisiounen, op déi aardeg Aart a Weis, déi ee sech ugewinnt huet, sou datt d'Médiatioun zu an Éisträich ëmmer méi mat agebaut gëtt. Déi Däitsch sinn och amgaangen sech. deem Tool méi unzehuelen a gläichzäiteg sinn och ech am gaangen ëmzedenken, datt et fir d'Parteien net onbedéngt forcément d'Médiatioun elo den dat ass wat se brauchen an d'Conciliatioun och e Wee ass wou ee wierklech ka verstäerkt goen, notamment an deem wat Der als éischt ugeschwat hutt, wat den Onlinehandel ass, fir op Är Fro ganz konkret anzegoen, Mir gesi keng Explosioun vun den Online-Handel-Fäll. Dat huet fir mech verschidden Ursaachen, notamment datt deen Online-Handel, wou ee sech elo kinnt erwaarden, well déi europäesch Zentral vun engem Big Player nun emol eeben zu Lëtzebuerg ass, Déi sinn och esou professionell opgestallt, datt scho ganz, ganz, ganz vill Etappe mussen duerchlaf ginn, iert dat Verhältnis do esou massiv deterioréiert ass, datt et misst en Drëtten, en neutralen Drëtten derbäi kommen. Et ass elo net deen doten Online-Plattform, mee eng aner Online-Plattform. Déi hu schonn ganz fréi e ganz performanten Tool entwéckelt, wéi de Keefer an de Verkeefer, wéi déi kënnen an eng Relatioun kommen, déi online geschitt, wou se fir d'éischt. hire Problem net andeems se dee schreiwen, mee andeems se musse verschidden Hypothesen uklicken. An déi Hypothese si scho sou geschriwwen, datt se an engem Langage non violent scho geschriwwen ass, soudatt dat scho ganz vill hëlleft, fir datt déi Relatioun erëm besser gëtt. Falls dann de Verkeefer an de Keefer nach net géingen eng Solutioun fannen, Da kann sech och e Mediateur aschalten, deen dat da schrëftlech tëschent de Parteie probéiert ze schlichten. An dat, do ass dann also eng Eskalatiounsstuf virgesinn. An déi behandelen a bis zu 60 Millioune Fäll pro Joer mat enger Erfollegquot vun iwwer 95 Prozent. An dat sinn, mengen ech, déi ganz professionell opgestallte Big Player. Déi maachen et einfach, datt de Mir ganz ganz wéineg Fäll kréien. Dat well dann zum zum Personal, mir fonctionnéieren am Moment esou, datt d'Médiatiounen als ech sinn eenzege Médiateur dee fest ugestallt ass, mir ech hunn de Support vun zwou zwou ganz léif Mataarbechterinnen déi mech administrativ ënnerstëtzen, awer och ausgebilt si mat de Mediatiounstechniken well se och si den dagdeegleche Kontakt mat de Clienten hunn, déi, wéi Der gesot hutt, och während der Kris an och scho virun der Kris deelweis ganz opgereegt sinn a ganz verzweifelt sinn a se och do mussen déi Kompetenz hunn, fir wëllen nozelauschteren an probéieren erauszefannen, wat effektiv hannendrun ass, wat se motivéiert, da kënnt ee ganz gutt weider. Mir an ons Fäll sinn natierlech an d'Lut gaangen an net méi spéit wéi haut wäerte mer Am Zesummespill mat der Ekonomie an och mat den zoustännege Servicer vun der Ekonomie eng Demande maache fir nach eng zousätzleche Posten ze kréien, temporaire elo emol, fir ze kucken, ob déi Evolutioun weider esou positiv ass, well mer virun allem an och a Krisenzäite ganz virsiichteg awer wëlle mat Steiergelder ëmgoen. Mee et ass esou, datt ech och d'Méiglechkeet hu fir extern Mediateuren ze engagéieren dee Moment, wann ech e Conflit d'intérêts hunn. Dat gesäit d'Gesetz vir, datt ech do eng Prozedur muss virgesinn, well d'Neutralitéit an d'Onparteilechkeet vun engem Mediateur, dat ass, domadder steet a fält eng Mediatioun. An dorop kënne mer dann och zréckgräifen, wann elo de Volume esou extrem géing an d'Lut goen a mer dat personell net méi géinge packen.

sinn, wéi mer all wëssen, abrupt erofgefuer ginn oder hu misse erofgefuer ginn, fir eben ons Gesondheet alleguerten ze schützen. An dat huet zu Lëtzebuerg mat sech bruecht, datt ons Aktivitéit quasi op Null gefuer ginn ass a quasi keng nei Demanden erakomm sinn. wat mir dann d'Méiglechkeet och ginn huet fir kënne bei der Hotline matzehëllefen. Dat ass elo zu Lëtzebuerg de Fall. Ech hunn elo nach d'lescht Woch mam Felix Braun, mengem däitschen Homolog, geschwat. Bei deene war et genau de Contraire, déi sinn ënnergaang vun Demanden. Hien erkläert sech dat, datt d'Leit doheem bemol Zäit haten, fir esou Dossieren auszegruewen, an dat war bei ons awer effektiv guer net de Fall. Ech wëll dat net bewäerten, dat war einfach elo esou. Et ass awer elo och erëm zënter zwou Wochen, wou sech d'Aktivitéit erëm absolut normaliséiert huet, wou mer erëm ganz genau déi nämmlecht Zuelen, ech hunn elo keng aktuell Statistiken, well meng Mataarbechterinnen och esou lues aus dem Congé pour raisons familiales respektiv aus der Cellule logistique vun der Santé erëmkommen, soudatt ech elo keng aktuell Statistiken Iech effektiv ka presentéieren, mee gefillt sinn déi lescht lescht zwou Wochen huet sech erëm zimlech normaliséiert.
Vläicht nach eng Zousazfro, Här Fellens, Wéi gesäit et aus mat dem Pourcentage vu Betriber, déi bei Iech kommen? Ech ginn dovun aus, dass déi ganz grouss Majoritéit Consommateure sinn, déi bei Iech kommen. Mee sinn et och carrément Betriber, déi kommen, wann och an engem méi klenge Mooss? Et ass effektiv esou, datt zënter dem Besteeë vun onsem Service de Pourcentage tëschent de Konsumenten an de Betriber e ganz groussen Ënnerscheed gëtt. Déi aktuell Zuel, wann ech déi ass ronn 97 Prozent Konsumenten an 3 Prozent Betriber. Dat ass fir ons ee vun den Challengen, Dir hutt et gesot, et ass méiglech an dat ass, mengen ech, wann ee wëll, kann een et als Chance ergräifen als Betrib, fir ons ze saiséiere mat engem Dossier, wou et schwierig ginn ass mam Client ze kommunizéieren, wat dann dee Moment nécessairement mat sech bréngt, datt immens vill Zäit drop geet, fir deen dote Client ze behandelen. An do ass et méiglech, datt ee relativ, well mer awer anescht schaffen an der Mediatioun, well et éischter en direkte Kontakt ass, datt deen E-Mails-Kontakt, deen SMS-Kontakt, deen ass, wéi soll ech dat emol fein ausdrécken, net ëmmer dee reflechizéiertsten. An dann, jo, dann schaukelt sech dat eventuell héich. An do ass et dann effektiv méiglech, an dat ass, mengen ech, de grouse Benefice fir e Betrib, ass einfach den, net d'Aspuere forcément vun enger laanger Procédure judiciaire, mee d'Aspuere vun de Ressourcë vu senge Leit. Mir haten dëst Joer ee Beispill, wou eng Schoulmeeschtesch e Laptop kaf huet, An fir déi wollt man an deem Laptop wollt esou configuréiert hunn, datt se ganz spezifeschen Tool gebraucht huet fir kënne mat de Kanner ze schaffen a justement deen huet net gutt fonctionnéiert. An do ass an engem Zäitraum vun 3 Méint sinn 69 Mailen hin an hir gaangen fir deen doten aus der Welt ze schafen. beim Betrib op dräi verschidden Niveauen, a fir déi Maile vun der Madamm ze liesen, ze beäntwerten, an och déi Energie, déi de Madamm huet missen investéieren, fir déi Mailen do erëm ze liesen, ze beäntwerten, dat war an engem, an engem Conference Call vun annerhallef Stonn hat mer d'Saach geregelt. An dat ass einfach, mengen ech, den, den Haapt, den Haaptmessage, deen ech wéilt ginn, datt et méiglech ass, ressourcen, ressourcenschonend am Betrib bannendran ze schaffen, wann ee mierkt, et fänkt u schwéier ze gi mat engem Client, a spéitstens wann den éischten ageschriwwene Bréif kënnt, dann ass d'Kommunikatioun ganz schwiereg. An dee Moment kann et Sënn maache fir d'Mediatioun oder en neutralen Drëtten, ob dat elo e Mediateur ass oder wéi och ëmmer, et wëll nennen, en neutralen Drëtten anzeschalten, fir dann eeben an enger Mediatioun eng Solutioun ze brannen an déi Ressourcen net méi mussen eeben betribsintern investéieren. Vläicht eng Zousazfro, wann Der erlaabt, A wéi vill Prozent vun de Fäll war d'Kar dann esou wäit am Dreck, dass et net méi gaangen ass an dass et effektiv dunn huet missen op d'Geriicht goen? Ass do eppes ze soen zum Chiffre?
Mir hunn, mir maachen net de Suivi vun deene Prozeduren, déi bei ons elo zu kengem Resultat gefouert hunn. Wann deen, dee Prozentsaz vu 95 Prozent Taux de réussite, dat ass deen, wou et effektiv zu enger wéi och ëmmer geaartneter Rétablissement vum Dialog komm ass, sief dat elo, datt ech Navette maachen, souzesoen, datt ech deem een uruffen, dann deem aneren uruffen, dann erëm deem ee uruffen, dann erëm deen aneren uruffen, datt mer esou zu enger Solutioun kommen, datt et méiglecherweis eng Conférence téléphonique ass, déi mer organiséieren, oder eng Videokonferenz, déi een organiséiert, falls d'Distanz effektiv et net méiglech mécht, un en Dësch ze kommen. An deene 5 Prozent, wou mer keng Solutioun fonnt hunn, hu mer och elo net de Suivi gemat, wéi dat ausgaangen ass. Ech ka just vun zwee Fäll berichten, wou ech no dräi Wochen e Mail krut, datt se nach eng Kéier mateneen telefonéiert hunn an datt se awer eng Solutioun fonnt hunn.